Hoşahlaklyk näme? Saňa zulum etýä? Aý, bolýa, işgäli ýok, men geçdim diýeň. Ah, bahat gyn zat. Saňa awul kef aýdýä? Bolýa, men gözeşt etdim, geçdim diýmeli. Ah, bahat gyn zat. Saňa yzaly kepleri aýdyp durmaly, men geçdim diýmeli. Hudaý üçin!

Şu bütin musulmanlaryň içinde, Resulullahyň ummatynyň içinde ezzelin karylara Kuran öwredip, ertden öýlä çeli, öýleden ikindä çeli, ikindiden agşama, agşama çeli, agşamdan ýatsa çeli, ýatsdan soňra näçe wagtda çeli öz şägirtlerine Kuran öwretýänmişdik Resulullahyň sahabasy. Oňa Seýidul Kurra diýýärler. Tamam karylaryň başy diýdigi. Hezreti Abu Darda. Hop, ol gije turup namaz okaýýanmişdik. Daňdan öwünçä, eý, bi gowy adamlary! Eý, bi imanly adamlary! Eý, bi derman adamlary! Eý, näme diýip pagat şylaň gürrüňleri hekaýa bolup galýar? Näme diýip indi şylaň gürrüňine amal tapylmaly däl? Eý, türkmen! Kimiň içinden geçmeli şu gürrüňler? Kime äser etmeli şu gürrüňler?

Aham ol aýdypdyr, Hezreti Abu Darda, Weh! diýipdir, Pygambarymyzdan eşitdim gulagym bilen diýipdir. Kyýamat gününde mizan tarazu, amal çekilýär, iň sogaby kän agyr boljak zat hoşahlaklyk diýipdir. Kyýamatda görersiň diýipdir, gijeler nefil namaz okaýan öwliýalar turar diýipdir. Gündizler araza tutýan öwliýalar turar, sofylar turar diýipdir. Remezan aýdan başga bäş wagt namazdan başgaň gürrüňi. Olaň-da amallaryny terezide goýular diýipdir. Gahary gelende gaharyny ýuwdup, ezýet berilende onda-da seň günäň geçdim, onda-da seň günäň geçdim diýýän adamlaňkyny-da görersiň diýipdir. Şol hoşahlak adamlaň terezisi sogaby agyr geljek diýipdir. Pygambarymyzdan eşitdim şony diýipdir. Agyr zat-da biriniň günäsini geçmek. Derrew agzyňa betdoga gelýär. Derrew hakyňy almak gelýä. Meger men adam dämi diýip ugrasyň gelýä. Hakyňy alsaň, ezafa gitmeseň günäsi ýok-a. Hudaý her kim hakyny almaly diýipdir. Emmä ony geçdim diýseň, emmä ony geçdim diýseň, emmä ony geçdim diýseň, kyýamatda şo jürek peýdalary-da bar-da. Ol Gadyr gije gürrüňde aýdandyr, Resulullaň düýbünde oturjak ol adamlar kyýamatda. Gel bärik, gel meň ýanjagymda otur diýjek Resululla jan. Il-günümiz gözläp görüň, düşümli-düşümsiz, bisabat-basabat, pully-pulsuz, öýlenen-öýlenmedik, türkmeniň içinde men diýip ýören adam, aýaş ahlak ýöreýärmi öýlemizde? Aýa ynsanyň şahsyýeti şu zamanky tejemmulat zamany, öýüne odallap, puluna odallap ýa tahsylatyny ýokarda etmek bilen, heýwere basabat bolmak bilen, Aýa ynsanyň şahsyýeti adamlaryň kalplaryna ulalýamy? Bir adamy janyň bilen sylasyň gelýämi şu zamanda? Öz ynsafyňyz bilen, haklyňyz bilen, düşümiňiz bilen jogabyny aýdyň. Hiç sylasyňyz gelmer. Emma bir adamy sylasyňyz geler, kim? Hoş ahlak adam bolsa. Gylygy gowy bolsa. Geçirimli bolsa, işgali ýok diýse, hyzmat etse, jany bilen musulmanlara mähebbet etse, ony hut-bu-hut ýüregiňden gowy görýändirsiň. Allah Tagala şeýle goýupdyr ony. Resulullah jan näme diýýär? Derman näme diýýär? Gözümiziň nury, başymyzyň täji näme diýýär? Rahmatun lil alemin näme diýýär? Muhammed Resulullah näme diýýär? Aleýhissalatu wessalam, Innema bu'ithtu liutammima makarimal ahlak. Allah Tagala meni pygamber edip iberdi, tä adamlaň ahlagyny bejereýin diýip diýipdir. Tä adamlaň ahlagyny bejereýin diýip iberdi meni diýipdir. Nagat mana bar bu gürjüňlerde. Nagat dersler bar. Il-günümiz Resulullahdan daşallygyça ahlak-da daşalyp barýar.